Well och hei an deenen Interventiounen oder verschiddene vun deenen Interventiounen, déi mer hei de Moien hei haten, gëtt probéiert, déi aner Meenung moralesch ze diskreditéieren. En däischtert Geschäft, Gott weess wat een do gëtt als Populist an Europa oder Gott weess wat. An enger Demokratie muss en Thema wéi d'Migratioune kënne kontrovers diskutéiert ginn, ouni ze probéieren den aneren, déi aner Meenung moralesch ze diskreditéieren an doduerch eng Diskussioun praktesch ze verhënneren oder se op en Niveau ze setzen, déi Gutt géint déi manner Gutt, déi Gutt géint déi Schlecht. De Pakt encouragéiert, et steet texto dran e puer Mol, e fördert d'Migratioun. Et ass also per se e Pull-Faktor, wéi dat heescht, e Faktor fir Leit ze zéien, fir se ze encouragéieren ze migréieren. Si sollen ze migréieren, si sollen informéiert ginn, si solle geschützt ginn op hirem Wee. An et ass e Pakt, deen op zwou Plazen, meng ech, oder och op méi, ausdrécklech seet, d'Migratioun soll assuréiert ginn, se soll gefërdert ginn. Grondsätzlech muss een awer feststellen, Dat hei, den Här Minister huet et scho a senger Interventioun ëmmer erëm betount, d'Parlament ass net saiséiert, huet e gesot. Mir kréie kee Rechtsinstrument, wat mer hei dem Parlament zur Ratifizéierung musse virleeën. En huet et betount. Mee ass dat dann net och selwer eng Gefor, dat d'Regierungen haut esou wäitgehend Engagementer ënnert sech huelen iwwer international Organisatiounen? Ass dat net ee vun deene Vecteure wou mer haut mussen drop opmierksam maachen, datt u sech eng Deparlamentariséierung vum internationale Liewen dacks stattfënnt an domadder och indirekt eng Gefor fir d'Demokratie. An et ass net deen eenzege Wee, et gëtt nach aner Phänomena, déi och derzou bäidroen, datt u sech de Rôle vun de Parlamenter lues a lues reduzéiert gëtt par rapport zum Spillraum vun de Regierungen. Dat ass e Wee, dee mir net richteg fannen. Dee wichtegste Widdersproch ass eben de Respekt vun der nationaler Souveränitéit, deen dann awer iwwer 80, déi Leit, déi et nogezielt hunn, déi eng soe 87, déi aner soen 127, Dispositiounen am Text stinn, wou d'Staate soen, mir verflichten eis. Lo kann ee laang driwwer philosophéieren, Ass dann engersäits d'Behaaptung vum Respekt vun der Souveränitéit am Gläichgewicht mat 87 mol, mir verflichten ons? Deen Abléck, wou d'Lëtzebuerger Regierung hei higeet a seet, Mä dat maache mer, well et am Pakt steet, verlaange mir d'Ratifizéierung, well dat ass dat, wat eis Verfassung an d'Interpretatioun un der Verfassung duerch d'Cour verlaangt. Mir wëllen eis net als Parlament, jiddefall ass dat d'Meenung un der adr, aus der politescher Diskussioun ausklénke loossen, well dat vläicht fir déi eng oder aner méi bequem ass. Et ass och Naiv, fir et nach léif auszedrécken, fir ze akzeptéieren, wat de Pakt awer verlaangt, dat ass eigentlech seng politesch Absicht och, fir d'Migratioun ëmmer positiv duerzestellen. Natierlech huet d'Migratioun, a mir wëssen et hei zu Lëtzebuerg, och positiv Aspekter, wa se legal ass. Mir hunn. effektiv am Laf vun eiser ekonomescher Geschicht dacks profitéiert, wou Leit déi heihinner komm sinn, fir hei hir Liewen ze maachen an sech integréiert hunn, alles dat ass richteg, legal heihinner komm sinn. Mee déi eesäiteg positiv Duerstellung vun der Migratioun, dat ass en Narrativ, dee ee sou net kann akzeptéieren. De Braindrain ass eng eklatant negativ Säit vun der Migratioun. Et ass net an der Rei, dat an enger an enger Rei afrikanesch Länner manner Doktere si wéi Doktere vun der selwechter Nationalitéit zu Liverpool oder zu Manchester oder zu London. Et ass en Drock vun der Migratioun, a vill Wëssenschaftler beweisen dat ëmmer nees, net a politesche Publikatiounen, a wëssenschaftleche Publikatiounen, den Drock op den Aarbechtsmaart, den Drock op de Wunnengsmaart, dee besonnesch sozial schwaach Leit dacks trëfft. Ech wonnere mech heiansdo, datt eng Partei wéi zum Beispill d'Sozialisten déi Aspekter vun der Immigratioun net och kritesch hannerfroen, déi besonnesch sozial schwaach Leit treffen an deene Länner, wou d'Migratioun sech direkt auswierkt. De Schleiser muss bekämpft ginn, si mer eis all eens. Mee muss net och een, dee probéiert illegal an en anert Land anzereesen iwwer illegal Mëttelen, och eng Verantwortung droen? Déi gëtt et hei net. Eng Integratiounsleeschtung gëtt net verlaangt, dofir gëtt de géigesäitege Respekt vu Kulturen ënnerstrach. Mir soen op jidde Fall als adr, ween an en anert Land geet, soll sech integréieren. Déi Obligatioun, mengen ech, ass och legitim. Mir wëlle keng Parallelgesellschaften. Mee et ass net un der UNO, et ass net un der UNO, wee ze decidéieren, a wéi engem Land, Eng Regierung oder e Parlament kann decidéieren, datt eng Presshëllef ausbezuelt gëtt a wéini net. Et ass net un der UNO, fir ze decidéieren, wéi et hei am Pak steet, datt wann ee kritesch Bemierkunge géintiwwer engem Migrant mécht, datt dat strofrechtlech muss verfollegt ginn. Et. D'UNO, wéi an der Mënscherechtsdeklaratioun, soll allgemeng Prinzipie festhalen, awer si kann net d'Aarbecht vun den nationale Parlamenter iwwerhuelen a si kann eis net virschreiwen, op wéi eng Manéier mir sollten d'Meenungsfräiheet an dësem Land a Fro stellen.